Mame mo akyen sa mo akɔ aba biem fa omra dom TV bedwam so na Kobe Stone ɛde agodie mo nsɛm no ɛbrɛ yɛn deɛ yɛ duru so no yɛ afisɛm nneɛma ahodoɔ a ɛkokɔ so ɛna ɛwɔ sɛ yɛdi ho nkɔmmɔ na ansa na meba no wohunu yɛ sɛ yɛbɔ yɛ documentary yi a yɛba bɛyɛ nyame yɛ adom ɛda fiada wɔ Sojaman constituency no kyerɛeɛ. Ɛyɛ ballot box na yɛahyɛ aseɛ yɛba abɛto aba. Nti deɛn na wogyina so de ato aba yi o mmarahyɛbadwani anaasɛ mampanin? Ɛno ho nkɔmmɔ nti ɛnkyɛ yɛbɛba wo mpasua no so na yɛhyɛ aseɛ ɛɛ 17th yi deɛ anwummerɛ nnɔnnum na yɛahyia wɔ Sojaman community centre hɔ. Sɛ yɛntoo yɛn nsa mfrɛ wo a ɛna meka no na ɛmma hɔ. Na wobɛtumi ahwɛ yɛn wɔ Adom TV so, wobɛtumi atie yɛn wɔ Adom FM so, Asempa FM, Nhyira FM, ɛna afei social media yɛn handles sɛ ɛyɛ Facebook ɛhɔ anaasɛ Instagram so yɛwɔ hɔ, YouTube nso saa yɛwɔ hɔ. Mate complain bebree, ɛɛ yɛsɛ wokɔ Adom adom a adom online a wobɛnya YouTube no wobɛnya yɛahwɛ wɔ hɔ nti mo a Italy foɔ ne baabi a mode ba yɛnya adom TV YouTube no wokɔ adom online a mobɛnya yɛ yɛ streami wɔ hɔnom yɛda mo ase papaapa sɛ mo ho biribia nso a ntam no ano mo yi asokyire Nyankopɔn nhyira mo. Nti Nyame yɛ adom a ɛda fiada deɛ eh, yɛn a yɛhyia mu wɔ Sogyaman constituency, ɛyɛ community center hɔ no deɛ yɛbɛhyia mu na yɛadwendwen nsɛm ho. Ɔhaw a ɛwɔ wo community mu hɔ anaasɛ constituency hɔnom no a wosusu sɛ ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ tu ho anammɔn no, bra bɛka berɛ a yɛbɛhyia mu wɔ hɔ. Wo constituency yɛbɛba hɔ nti mpere wo ho koraa. Na maka no, yɛnto yɛn nsa mfrɛ wo amɛmma firi sɛ we are not in normal times. Yɛhyɛ yɛn nose mask, yɛhohoro yɛn nsa, biribiara social distancing ne protocols no nyinaa yɛbɛ observe wɔ hɔ nti mesrɛ mo obiara nhyɛ no nso. Na ɛnɛ nso nkɔmmɔ bɛn na yɛba abɛdie? Yɛn nose mask a yɛ a na ɛhyɛ yɛn yi ɔkwan bɛn na yɛfa soɔ na yɛ use wie a yɛto twene? Anaasɛ mpo deɛ yɛsie koraa no no sɛn na yɛyɛ no? PPEs ahodoɔ no nyinaa no ɛkwan bɛn na yɛwie a yɛ a yɛfa soɔ to twene a ɛno nso nsan nkɔnya ɔhaw wɔ obiara soɔ. Ɛho nkɔmmɔ na anɔpa yi yɛwɔ yi. Enti mekasa sesieɛ yi deɛ, Nana Yaw, Daakyehene wɔ Malata adwa no mu rekɔ ne yɛn maamenom, yɛn nuammaa nom, mmarima yi, adwadifoɔ yi rekɔ akɔdi nkɔmmɔ. Nose mask no, wɔhyɛ no sɛn? Wɔhyɛ wie, wɔpɔn na wɔkɔ fie. Ɛhe na wɔde toɔ? Sɛn na wɔkoraw no koraa ansa na wɔde ato hɔ? Enti ɛno ho nkɔmmɔ na yɛreba abɛdi saa bere yi. Me din Afia Amankwah Tamaklo. Na yɛnkyɛn ho koraa no deɛ, na ɛsɛ sɛ ɛnneɛ ɛwɔ sɛ yɛkɔ Malata. Daakye hene Nana Yaw eh, Asante anaa Nana Yaw eh, eh, ha. Wayɛ krado wɔ hɔ ampa. Ɛno nti sɛ wayɛ krado a, yɛnkɔ Daakye hene hɔ na afei ɔno nso ne yɛn ntoa so. Daakye anɔpɛ me mmoakyen malata dwa no mu te sɛe. na nɔpɛ yi megye wo so ne ahwɛfoɔ de ba malata adwom wɔ nkran ha na sɛnea wɔde kan asade ahyɛ aseɛ no ɛnɛ PPEs ahodoɔ a yɛ use ɛɛ sɛ ebia gloves anaasɛ ebia face mask anaa nose mask ahodoɔ a yɛhyɛ no sɛ yɛwie a sɛn ɛna yɛ dispose no ɛkwan bɛn so na yɛfa so na yɛ dispose no sɛdeɛ ɛbɛyɛ within the circles of covid no ɛnsan nkɔ n'akyi ɛnsan bɛsan wɔ bi the way a PPEs ahodoɔ a yɛ use no yɛbɛtumi a dispose no sɛ ɛbɛyɛ sɛ mmoa bi kura wɔ mu a ɛkɔ a ɛnsan ɛmma bio ɛnɛ Yɛbɛpia mu wɔ dwom. Yɛn nua mmaa ne mmarima ahodoɔ, yɛn maamenom a wɔdi dwa wɔ Malata dwom, yɛne wɔn bɛdi nkɔmmɔ ne yɛbisa wɔn sɛ wɔn PPEs ahodoɔ no ɛkwan bɛn na wɔfa so dispose no. Nnipa ahodoɔ na wobɛduru ha a Eh, mamefoɔ mu di dwa ha eh, abɔ mmɔden ahyɛ wɔn face mask ne adeade eh, maame ne maame ani nkɔmmɔ maame Na mpakyɛ ɛte sɛn? Mpakyɛ oo me ntumi nkasa. Wo ntumi nkasa? Me pɛ ntɛm akɔ wa. Oh wo deɛ wo deɛ ne yɛ bisa sɛ ɛɛ face mask a wo hyɛ yi ɛɛ ɛkwan bɛn na wo wo yi a ɛkwan bɛn na wo fa so ɛto twene? Me yi a mpakyɛ me si me si wie a me tumi to so ansa na me de ahyɛ. Na ebi a deɛ wa hyɛ wie a wo nhyɛ biom no wo yɛ ne sɛn?

Nyame adom. Mɔmi, deɛ ɛpɛ sɛ yɛhu ne sɛ PPEs ahodoɔ a yɛyi so wɔ face mask ne adeadeɛ no, sɛ nɛ deɛ ɛhyɛ wo yi, sɛ wowie na wonhyɛ biom a, ɛkwan bɛn so na wofa so dispose no? Sɛ menhyɛ biom a metu hwe no, mesi. Sɛ mɛyɛ nso a, mesi ɛne mede omo na ɛsi, meto so. Mede me Yosaon adi to so. Nti deɛ deɛ wonsɛ biom na woto twene no ɛɛ kwan bɛn so na wofa so to twene ɛɛ wode sɛ rɔba mu bɔl bɔlafoɔ no bɛfa. Ɛɛ at times me me bɔlafoɔ no bɛfa sɛ wɔn nfa nso a mɛsi mede krenzi gu so ɛsi. Na edwa mu a wɔwɔ yi yɛnim sɛ obi wɔ hɔ a ne deɛ ɛbia na atɔ fam ɔnyi so biom ne adeade nti ɛtɔ fam saa na ɛ mo yɛ ne dɛn. Yɛ pra gu bɔɔla mo. Mo pra kɔ gu bɔɔla no mu. Mm. Yɛ pra gu bɔɔla mo. Nti adwa mo me baa mɛho sɛ ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛhyɛ face mask no nti mo a mo yɛ mpanyinfoɔ a mo aha no ɛdeɛ nkwan na mo fa so aka kyerɛ wɔn a mo nhyɛ face mask wɔn nkyɛn mo di. Yɛwie a yɛbɛkɔ Hransa aka kyerɛ ɔmo anaa sɛ osɔfɔ no bɛyɛ announcement na waka kyerɛ ɔmo. Sɛ won nhyɛ a, kayafɔɔ no koraa ɔmo nhyɛ a, yɛgye ɔmo kyɛnsene firi ɔmo nsam. Yɛda ase. Nti eh, sɛnea nnoɔma no si kɔ ha no eh, ahwɛfoɔ a ɔmo hwɛ yɛn afiri Malata dwom no, ɛnɛ yɛbɛpie ha no, deɛ mahu no sɛ nnipa ahodoɔ a ɔmo soa kaya years a yɛnim ɔmo no, eh, dodoɔ no ara ɛnyɛ adeɛ a wɔhyɛ face mask no face mask no ɛnyɛ adeɛ a wɔhyɛ ɛɛ wohwɛ ɛɛ nipa yi a gyina ha yi a ɛɛ saa bɛpɛ na wɔbɛhu sɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔn nyinaa ɛhyɛ bie ɛɛ ɛɛ maame ne mɔmi nkasa ɛɛ ɛɛ maakye. Ah, me gye wo so. Biribi abɔ kɔɔ deɛ. Nyame na adom o. Ɛɛ deɛ mɛdi kan bisa wɔn sɛ. Deɛ nti na wo nhyɛ face mask ɛna nɔpɛ yi. Face mask me hyɛ paa me ba bɛ hyɛ me dwe wie asa akɔ fie asa aba me hyɛ because me nim sɛ yareɛ no ɛwɔ hɔ ɛna me nim sɛ dodoɔ naa na ɛwu nti no ɛho hia paa sɛ ɛwɔ sɛ nyinaa yɛ tumi hyɛ nose mask nti me ba anɔpɛ yi aa obi frɛ me me bɛ maa nipa no nneɛma wo hwɛ me ho a wo bɛ hu sɛ me nya nhyɛ me wei yi a mɛ sa akɔ fie back na ma san aba me hyɛ me de hand sanitizer to me nneɛma ho me de liquid soap ti wɔ no me no ɛwɔ me shop no kura me nyɛ mbie yɛ ɔmo shop no abɔ nsɛ me mbie. Me ba, mebɛtena ase a mede pie obi tɔ baako a ɛwɔ sɛ meworo me nsa. Megye sika nso baako a mede bi fa ho ansa na mede ahyɛ m'abɔsoɔ mu. Nti na anɔpa yi deɛ mebae sɛ mebɛhyɛ dwa no, mewie a mɛsan akɔ na mabɛtena me nneɛma hɔ. Yɛhwɛ the the the extent a which a nose mask no wo dispose no sɛ ne wasɛe wie asɛe Wopɛ sɛ wo dispose no a, ɛkwan bɛn na wofa so dispose no? Oh, me deɛ ne papa mu no, sɛnea yareɛ no wɔ hɔ no ma yareɛ no ɛrekyi no. Me papa mu no, nka me megye de paa sɛ me deɛ ntoma deɛ nnɛn a metaa hyɛ. Mebɛhyɛ nso a mesi me nhata nso na sɛ ɛwo a, mede hand sanitizer no befa ho. Mewie a meto so. Ɛna mebɛhyɛ nso a, mede kan de tissue hyɛ mu ansa na mahyɛ. Because mehyɛ no saa no a, mentumi nhu me papa. Me mehome a ɛnsi so. Mekɔ hospital a, wɔse menya wei nti no, mehyɛ. Yareɛ no ntumi nka sɛ ebia yareɛ no wɔ hɔnom yɛ se ma me nhyɛ no nti anaasɛ nti me nhyɛ. Me hyɛ but me make sure sɛ me bɔ ho ban de tissue hyɛ mu ɛna adeɛ sa nso a mɛ sɛ si mɛ ma hata nsa the next day. Nti deɛ deɛ wo use wo bie mu no wo deɛ wo wo hyɛ ebia ɛɛ kwan bɛ na wo fa so ɛto twene. Wo bɛ kyekyere gu rubber black mu ketewa bi na wo de ahyɛ dustbin mu Edi kwan sɛ oyi saa na oto kyene. Ɛno ɛnyɛ because do so far sɛ ɛrɛ no wɔ no mo to kyene a saa na obi nso betumi afa anaasɛ akwadaa bi betumi afa deɛ edi agorɔ na ɔno nso anya mfɛ nti nti no owie a ɛwɔ sɛ ɔkye kyerɛwbem no to kyene. E-e-e-e dwom ha mo yɛnim sɛ abɔbɔyaafoɔ bɛfa bɔɔlɛs ahodoɔ nti sɛ abɔbɔyaafoɔ no mo ba no ɛyɛ a na ɔmo hyɛ gloves. Wohu sɛ ebi hyɛ gloves a wɔde fa bɔɔl a? Oh, dodoɔ no ara hyɛ but dodoɔ no ara nso nhyɛ. Me koraa metaa complaini bisa wɔn sɛ dɛn nti na ɛyɛ a wɔnhyɛ. Ɛwɔ sɛ wɔtumi hyɛ whether sɛ yare wɔ hɔ yare nni hɔ, ɛwɔ sɛ wɔtumi hyɛ. But mebisaa baako bi, deɛ ɔka kyerɛɛ me ne sɛ sɛ ɔhyɛ na ɔde yɛ adwuma no a, ɛnyɛ ntɛm mma no. Nti all the time ɔno particular no sɛ ɔba dwom anom sei a, anɔpa biara ɔba a wobɛhu sɛ ɔno ne nsa na ɛyɛ ɔde sesa. Okay. Nti eh, yɛnkɔ so ne yɛni nkɔmmɔ. Eh, Nnipa ahodoɔ a wɔsoa nnoɔma no bi wɔ ha. Wohwɛ sɛnea wɔn nyinaa mo tete hɔ no anɔpa tututu, ɛnyɛ adeɛ a wɔn hyehyɛ hyehyɛ nose mask no. Na mede kan ne aberanteɛ yi ni nkɔmɔ. Ɛte sɛn? Ayo. Na ade nti na face mask wo nhyɛ bi? O sɛ menhyɛ bi a mewɔ bi but menhyɛ bi. Ɛwɔ wo deɛ no wɔn? Ɛwɔ. Ɛhyɛ obotom. Ba sɛ yɛsi face mask na ɔsi yɛn hyɛ. Sɛ na ɔno yɛ ayɛ no ano. Nti ɛɛ sɛ wohu sɛ nea aberanteɛ tiɛ na wayi ɛde afiri ne bɔtɔm ɛna wahyɛ. Wei wotɔ nda bɛn? Ɔtɔ no week wei yɛ. Ɔtɔ no akyɛ kakra. Wotɔ yɛ akyɛ.

Mentumi nkasa mente o. Ah, ɔsɛ ɔntumi nkasa nti wohwɛ wohwɛ situation ankasa a mene ne kasa wieɛ no wayi face mask no eh, wayi afiri ne bɔtɔm ɛna wahyɛ ne nsa na ɔde yi afiri ne bɔtɔm a wahyɛ no looking at situation ankasa no it tells you sɛ bi anura Ɔhyɛɛ no ɔpɔn na ɔde hyɛ ne botom. Nkyɛ na nɔpe yi no, ɛnyɛ sɛ ebia wasi ansa na ɔrehyɛ. Oyi afi ne botom na ɔrehyɛ. Nti sɛ sɛ covid koraa wɔ ne nsa ho a, ɔde aka nose mask no a ɔrehyɛ no. And mebaa dwom ha de, yɛbɛhu sɛ nnipa dodoɔ no ara nyɛ adeɛ a face mask no ne hyɛ no yɛ wɔn dɛ. Nnipa dodoɔ no bɛpue mu wɔ ha a, ɛnyɛ adeɛ a wɔhyɛ. Wohwɛ nnipa ahodoɔ nso a wɔhyɛ no, ɔyɛ a na wɔatwe de kyɛ sɛ ɛde asi wɔn mene ase. Yɛnhwɛ Wobedu Jonha a, wɔwɔ baabi pɔtee a wɔhwie wɔn bɔɔla gu, na nnipa ahodoɔ a wɔyɛ adwuma wɔ baabi a wɔhwie bɔɔla no gu no. Ɛ, ɛkwan bɛn so na wɔfa so sisɛsisɛ bɔɔlas ahodoɔ no? Wɔhyɛ gloves, wɔhyɛ nose mask, anaa biribi? Ɛ, mɔmi, ɛ, yɛ, yɛne wo nni nkɔmmɔ kakra ɛna anɔpa yi. Na, ɛ, mpakyɛ ɛte sɛn? Awurade adom. Mɔmi, nose mask ahodoɔ a yɛsi yɛnhyɛ yi, ɛ, ɛnɛ yi. Woahyɛ wie na asɛe na wopɛ sɛ woto twene no, ɛhe na woto no twene? Oh, mede to bɔɔla mu. Hmm, mede to me bɔɔla mu. Mato atwene. Wode to bɔɔla mu no, hwan na ɛyɛ a ɛbɛfa bɔɔla no wɔ fie? Yɛwɔ Zoom Lionfoɔ bi, wɔba fie bɛsesa bɔɔla ne mede ama wɔn. Nti wɔn a wɔba no, wɔbɔ wɔn ho ban. Ebia ne wode akɔ akɔto bɔɔla mu, akwadaa bi nso de ne nsa akɔ akɔka.

Yɛkɔ baabi a bɔɔla no si no na afie a wahu no situation a ɛwɔ hɔ no yie paa even though sɛ wobɛduu hɔ sɛ ɛhɔ ayɛ neat no nnipa ahodoɔ a wɔsoa bɔɔla no de kɔ no sɛn na wɔn ankasa wɔn yɔbea no ɛse teɛ ɛne wahunu sɛ ɛnɛ yi nnipa a wɔsoa bɔɔla no ankasa wɔba bɛhwɛ bɔɔla no ɛsen na wɔn se fa wɔn ho ɛse fa Eh wɔwɔ gloves bi a wɔhyɛ nti the situation the typical situation ni sɛ girl yi ɛba bɛhwɛ bɔɔla yi nti ɔhwɛ bɔɔla no de gu container no mu so ɔnhyɛ gloves ɔhyɛ nose mask alright but ɔnhyɛ gloves nti sɛ obi PPEs dam anaasɛ obi infected person bi ɛyi so PPEs na sɛ ɔgyae to bɔɔla mu na wode wo nsa ka saa na ayɛ a na ɛha adwene eh, nipa ahodoɔ a wɔyɛ zoom lion fo a wɔyɛ adwuma ɛwɔ ha. Eh, yɛmpɛ sɛ yɛne yɛ bi nkasa ne yɛnhwɛ eh, ɛkwan bɛn so ɛna bɔɔla ahodoɔ a wɔn yusuo no eh, sɛ obi pipis da fam na wɔn pra eh, sɛn ɛna wɔtumi akura no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa yadeɛ yi wɔn nyɛ bi eh, na yɛne ne ani nkɔmɔ yɛne ne nkɔmɔ daakye nɛ sɛ eh, wote me nka a eh, yɛnkasa kakra daakye yɛpɛ sɛ yɛbisa sɛ moyɛ adwuma aha nti daakye hene na mepɛ sɛ wobusa ma me wahu sɛdeɛ wɔde nwura no egu mu ɔgye wei deɛ na ɔde egu mu ɔgye wei deɛ na ɔde egu mu no deɛ ɔgye te sɛ bi asɔ ezum lan oni no a deɛ wɔgyeɛ no wɔ wɔhyɛ hand gloves nti wonnim ɛɛ eh, nkyɛnsee no deɛ ebi a ebi ɛwɔ mu a wɔde asɔ foforɔ mu wɔn a ebehwie nwura no guo no wɔn wɔn bambɔ mu no te sɛ yi Ɛkwan bɛn na wɔn a wode ne kɛntɛn no rekɔ no wɔ duru a wɔbɛbɔ ɔno nso no ho ban, efisɛ ebia n'adwene koraa mpo nni so sɛ bia ɛɛ ne kyɛnsee no a obi sɔɔ mu na ɔno nso asɔ mu no, ebia na yareɛ no bi akɔ akɔtaa so anaasɛ ade. Sɛe na nwura no tu guo, deɛ ɔrebɛfa ɛɛ wɔde me dustbin ama me no, kwan a yɛn nyinaa yɛrebɔ yɛn ho ban, ɛyɛ dwa no mu seseɛ, na yɛwie a yɛnhwɛ efie nso, sɛ wɔba sɛ wɔrebɛfa a, Ɛkwan bɛn na wɔfa wie a mpanimfoɔ a ɛwɔ fie wɔhwɛ sɛ bi a wɔn dustbin wɔn bɛhohoro ho anaasɛ wɔn nsa ho anaa biribi a ɛte saa? Yo, if you eh, answer you be you be kura bola no. Eh, zoom lion fo a omo nam a omo prepra eh saa nose mask ni ade ade wɔ fam no. Ye ye pese ye hu no sɛ nei sɛ obi pipi da fam face mask da fam na sɛ mo pra Ɛkwan bɛn na mofa so sesa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a face mask no ɛnka mo saa because mahunu sɛ mohyɛ ase yi monhyɛ gloves. Oh, afei na maba a mawora m'atadeɛ a mewɔ gross wɔ hɔ mekɔpra a ɛyɛ a mede hyɛ me nsa na mabɔ mayi na makɔpra nti wohu koraa wotumi pra bowl boiler no mu na woabɛhwie agu. Yɛwɔ biribiara a yɛde ama yɛ. a yɛde reyɛ adwuma, yɛama yɛn hand sanitizer ɛna yɛama yɛn gloves ɛna wei nti da biara yɛpra a yɛkura, mewɔ me hand sanitizer wɔ me bag mu a mede reyɛ adwuma, mepra wie a na mahohoro me nsa na mapepa so na mede hand sanitizer no ayɛ dɛ apepa me nsa. Nti sɛ sɛ ɛnɛ yi sɛ mo mo sesa nnoɔma ne bɔɔla ne adeadeɛ na mode kɔ wie a ɛɛ hand gloves no a ɛyɛ a mo use wɔ no ɛyɛ a mu dispose no, moto ne nyinaa so twetwe ne. Dabi, yɛ deɛ no ebi yɛ rɔba ɛna ebi yɛ ntoma. Ɛnti ntoma deɛ no rɔba no koraa wobɛtumi asi ade ahata wiem. Ɛduru sɛ enwunu dwo a ne wayi, ne wasa a use. Sɛ ntoma nso deɛ w'ataadeɛ yɛ fi a nso wobɛtumi asi. Ɛyɛ ntoma nti yɛ wie saa no a yɛsi. Ɛhɛɛ, nti adekye wobɛ adwuma a ne wasa afa aba. Because anyɛ adeɛ a wɔma yɛ bebree sɛ yɛmfa nyɛ adwuma, wowie a to gu. Anyɛ saa na ɛteɛ. Woyɛ ɔbaatan nti ma yɛmfa wo nwura wɔ fie kakra. Hyɛ nnɛ yi, sɛ bɔɔla wɔ wo fie na sɛ bɔɔlafoɔ ba na yɛbɛfa a, dustbin no, wɔfa wie a dustbin no woyɛ no dɛn? Okay me mum mo tumi no me me use das bi me use kotokuo sɛ me kotokuo no yɛ fii na me mpɛ bio mu a me de ma bɔɔla fɔɔ no sɛ ɛyɛ me bɔɔla no yɛ ma no yɛ bɛ fii a me de ɔmo si na ma sa de ahata na me sa use ee kotokuo no aa saa na yɛ a me yɛ no wɔ fie nti me mma so sɛsɛ ɔmo nkɔ sukuu no ɔbia wɔ fie me wɔ bi so wɔ fie a akwadaa no pie ɛba a. Mese hohoro wo nsa. Ebinom anyin. Obiara nim sɛdeɛ ɔbɛtumi abɔ ne ho ban. Enti efie so me me use dustbin nti mentumi nka ho asɛm bebree. Okay. Meda ase. Na na me ne aberanteɛ a ɔno ɛyɛ adwuma wɔ ha a bɔɔla ahodoɔ a yɛde ba ha nyinaa ɔno ɛna kyerɛ sɛ ɔhwɛ ɛbɔ ho ban ɛsesa ha nyinaa ma ha nyinaa ɛyɛ neat wobɛduru ha a even though sɛ yɛgyegye bɔɔla wɔ hanom ɛha ɛyɛ very very neat wɔn aprapra deɛ ɛwɔ fam nyinaa ne adeade arrange na ɛte sɛn Nyame na adom o ɛsɛ na ɛkwan a motumi fa so ɛyɛ ha neat no ɛɛ sɛn na moyɛ adwuma no wɔ ha Hmm, bɛyɛ adwuma a mpanimfoɔ yɛde ahyɛ yɛn nsa nsiesie ha Ɛhɛn, nso yɛhwɛ so de sɛ ɔdɛ wɔ mo aka no ɛsɛ ɛyɛ saa ma wɔn container wɔ hɔ a yɛnni problem Ohh container no hɔ na yɛ face problem sesɛ ɔmo taa fa container no nti yɛ so yɛn pɛ sɛ bola yɛ den ɛmɛ ka wɔ fam uhmm. Me hu sɛ abaayewa no baa yɛ no ɛɛ nkorɔfoɔ bebree wɔ hɔ a ɔmo ntumi nfa ɔmo bola no ngu mu nti mo na yɛ a mo boa wɔn na ɔmo de bola no gu mu mo yɛ ee mo nhyɛ gloves ebia nipa a ɔde adeɛ no ba no ɛɛ ebia covid mmoa wei ne bi wɔ mu ɛɛ mo nsoro. Bro sɛ yɛ wɔ bi si yɛ mu apra no nti. Mentumi nhyɛ mm ɛno ara pɛ na menhyɛ bro sɛ obi da hɔ sisi a. Na nti nti sisi a ɛnɛ wapere a ɛɛ wontumi nhyɛ globes yi ɛɛ asɛ maame a ɔde ne bɔɔl ɛɛba yi nti sɛ ɛkɔba ne sɛ ɛɛ ɛnɛ yi ɛɛ agye sɛ waboa no nyɛ sɛ a wontumi aa na kyɛ sɛ ɔde ɔ ɔ aa mode hyehyɛ soro no nti sɛ ɛkɔba ne sɛ ɛnɛ yi. Eh, bɔɔl a ɔde aba yi, eh, waba, ɔretua ho ka. Nti, wagye sika no. Ɛnna ewu nhyɛ gulo. Na daakye hene na wagya no kora ma no ekɔ. Wɔn wɔn hyɛ nose mask ɛna wɔn ba hɔ. Oh. Sɛ wo yɛ anya. Daabi daabi, yɛsiesie yɛsiesie yɛhoro wɔn nsa. Na na na yi wɔ na yi wɔ. Na mi wɔ nsuo mi wɔ biribiara. Ɛwɔ he fa kɔ hɔ ne yɛhwɛ. Wɔ mi kɔ tan sisi a ɛyɛ sɛ mi yɛ dɛ mi wɔ hyɛ mi nsa biribiara ansa. Nti ɛ ɛ nsuo no he fa na ɔde egu nti. Eh maame mpakyɛ wei deɛ kɔboa no nyɛ saa ɔntumi nyɛ eh kyɛ sɛ maame no so ɛna aba eh ɔno so baba bɛhwie ne bɔla eh ɔbɛbɔ mmɔden aforo staircase no ɔbɛforo nti hwɛ process no ɛfia hwɛ process no nti ɔforo ansa na ɔde ne bɔla no agum eh, nti ɔde ne nsa ɛdi kan ɛde asɔ eyi no mu ɛna kyɛ sɛ wɔde gu mu nti sɛ hmm. yes ɛna nipa wo a woba bia no wobɛfo o woba no wafo

Bɔɔl a ihu sɛ eye papa yi a ogyina hɔ yi, ɛwɔ sɛ anka wɔde Veronica bucket yi bi si hɔ, na ɛno wɔn wieɛ bi a na wahohoro ne nsa. Ɛna mepɛ sɛ mebisa no sɛ ɛnɛ yi. Ɛna aside ɛno nso, wɔse ne nsa wapira nti ɔntumi nhyɛ ayi gloves no. Yɛn anim adan ne nsa no pira no ɛbɛkɔ, nti until sɛ ɛbɛkɔ no deɛ, ɛno ara ne sɛ ne nsa ho da ho saa. Wɔgyee sika sɛsi ɛ, nka ne hand sanitizer yi, ɛsɛ wɔde bi afa ne nsa no ho na akyerɛ sɛ ampa wɔredi adwuma yi so, nso wɔnyɛɛ saa adeɛ no nyinaa. Na wɔn a wɔde wɔn ho atetew hɔ no, ankonamfo no hye wɔn, na wɔde wɔn adidi kɔ hɔ. Na wɔn a. Obedi, sɛ seesei a wo nsa no apira yɛn kɔpem sɛ kuru no bɛhuru, wontumi nhyɛ gloves no. Nti na anka ɛwɔ sɛ anka wonya hand sanitizer bi na anka ɛyɛ yie a na anka wode afa wo nsam, anaa? O, mewɔ nso wɔ ha yi a, wohwɛ a mɛsi mu asa? Mewɔ samina nso, biribiara. Na wɔn, yɛ, yɛnkɔ, yɛ, yɛnkɔ, yɛnkɔhwɛ baabi a samina nsuo no wɔ no. Ɛ, ɔse ɔwɔ samina nsuo, ɔwɔ hand sanitizer, Nti ohwie obia bɔlɔ wie a wɔkɔ na kyɛ sɛ wakɔ akɔyɛ ɛne sɛ wohwɛ baabi a adeɛ no koraa no hyɛ no a ɛfi a ɛbibi a ɛbia wohwɛ wɔ tv so sɛnt no ɛna wɔn nkyɛn nso baabi a megyina yɛ fia hmm nyame nkoa nyame nkoa nyame nkoa na mpo koraa wohwɛ nose mask mpo na ate ɛmpo si yɛ aprapra ha na waha yɛ fɛ no

Wode wo nsa kɔ ano na wobɛyɛ dɛn? Wobɛnya. Ɔ, memfa me nsa nka m'ano. Ɔ, adwuma a meyɛ no nso, ɛyɛ fi adwuma. Mewie biribiara na mesiesie me ho a, ansa me nsa bɛyɛ dɛn? Ɛbɛtumi akɔ m'ano. Wate ase? Ɛhɛn. Wopɔn a, wokɔ fie, wowɔ mma, wowɔ yere. Aa, mewɔ mma, mewɔ yere. Enti ne ntade na, ne ntade na ɛhyɛ no no, wɔwie a, ɛda sɛ busa no sɛ ne ntade no, ɔwie a, ɔworɔ gu hɔ nom. Esi anaa ɛkyena no ano ɔbɛhyɛ de aba anaa? Atadeɛ no ɛsɛ wo na wohyɛ no ɛnɛ wowie a atadeɛ no wosesa na wode akɔ. Daa mengyae wɔ ha mesesa me ho ansa mɛkɔ. Nti ɔkyena woba a na wahyɛ na wasa de ayɛ adwuma. Oh metaa da ha metaa da asɔnta a metaa kɔ fi ɔn. Ba mepa kyɛ sɛ atadeɛ ɛhyɛ wo a nɛ wode yɛ adwuma yi ɔkyena wopɔn a wobɛworɔ ne nyina agu hɔ. Mewɔ work gear bebree.

Aba bɛduru baabi a nsuo yi wɔ yi, ɛna ɔbɔ mmɔden ara ɔde horo ne nsa. Ne nsuo no ni, ɛnyɛ easy ɛwɔ baabi a ɛwɔ yi. Nti ne nsuo a ɔde horo ne nsa no ɛni. Nti ɔyɛ ɔyɛ adwuma no wie a na waba na waba bɛhoro ne nsa wɔ ha. But yɛakyerɛ yɛ sɛ nsuo a wɔse yɛde horo yɛn nsa no, wɔse yɛ running water. Nyɛ sɛ wosɛ ma no tɔ adeɛ mu. Wɔse wei Wa wasi nnoɔma awie na wode woro nsa no a. Te hene wo kora wo wo hia protection wei yɛ nsuo a yɛde woro yɛn nsa daakye hene busa no yie ma yɛn yɛsrɛ wo. Na sɛ wɔanyɛ proper ana. Ɛɛ na sɛ wɔanyɛ nsuo yɛde woro yɛn nsa. brother because ɔhun sɛ adwuma mi yɛ ne nti ɛyɛ fi dwuma ne nti mi nyɛ ready se mi bɛ yɛ biribi a na mi de mi nsa bɛ kɔ maa no yɛde ne ɛbɛ firi biribi ɛbɛ firi ma ɛbɛ kɔ maa no mɛ mɛ nya yɛde no wagya sɛ ɔde wɔ mi di wei akɔ maa no no. It's cover for me. Oh, na na na na sɛ daakye yɛ ebusa no sɛ ɔyɛ adwuma yi ebi mframa ɛbɛbɔ anwea agu n'ani wobɛhu ano sɛ ɔde ne nsa akɔ n'ani eti kwan bɛ na ɔbɛfa so abɔ ne ho ba. Anwea bɛtumi akɔ w'ani wei wobɛhoro wo nsa nti wokɔdidi a sɛ wohoro wo nsa wɔ ha. Oh, me da me me room nsa nkasa. Me ntumi room nsa na didi. Never. Mm. Ɛsɛ me yɛ me ho we bi. Adwuma wo yi, anwea betumi akɔ ni. Mframa ɛbɔ ne adade. Bɔla ne bi ebi wɔ ohwie a, mframa bɛbɔ rɔba bi aba bɛtale wɔ anim ne ade ade. Oh, da bi, ɛno na me me hu bi. Ebi tumi ne bi. Oh, ba ne nsuo ne deɛ, ɛsɛ nsuo wɔ deɛ. Yɛ nfa nwɔhyɛ kaa kora nsuo wei wo nfa nwɔhyɛ kaa nti nsuo na wofa wɔ fie guo na ɔfa foforɔ. Ɛbɛ boa wo. Menhwɛ me ho yie. Daakye hene yi mepaakyɛw daakye busa no ma me sɛ ɛɛ assembly bɛn na a employ no ɛwɔ sɛ by now onya Veronica bucket no bi si hɔ. ne ne ne soap nie veronica bucket nie yɛ a wɔbi a wɔbɛtumi de awɔhyɛ ne nsa nyɛ nsuo wei ne yɛde wɔhyɛ yɛn nsa o daakye hene yɛn nua bɛrima no ka kyerɛ ne sɛ wɔnhwɛ no wanyɛ offended ɛma ne bo mfu sɛ bi a yɛyɛ no saa but deɛ wɔyɛ ne deɛ wɔwɔ sen ne case koraa meyɛ adwuma ma municipal meyɛ municipal municipal

Sɛ bi ɔmfa bi mba ha. But baby a mo hwɛ bɔɔl a ɛndeɛ ɔmfa biribi ama hɔ da. Hey, adwuma wɔ yɛ hoo. Ndidi sɛn? Hmm. Ali Moro. Mbra abu, abu Moro. Abu Moro. Ah. Yo, nti abu Moro a o yɛ assemblyman. O bɛ pie mu ɛwɔ baby a yɛde bɔɔl a ɛhwɛ gu wɔ ha na. Eh, abu yɛ pɛsɛ yɛ ka kyerɛ wo sɛ eh, ɛyi ni ha, Veronica Bucket ni ha. Yes. Ɛne obi bɛ hwɛ bɔɔl ana. ɔbɛtumi de ahohoro ne nsa. Ɛya ɛya sɛ nnipa ahodoɔ a ɔno ɔyɛ adwuma wɔ ha. Anɔpa no medi kan baa ɛhwɛ na nnipa mmienu na agye sɛ wɔ ha aberanteɛ baako ɔno nso se ɔno yɛ ɔtaa ba ɛbɛboa no ɛsan sɛ adwuma no ɛkɔ soro saa na ɛwɔ sɛ ɔnya boafoɔ nti ɔno ɛba ɛbɛboa no. Wohwɛ nnipa no a ɔgyina hɔ na ɔyɛ adwuma no ɛne ne dressing sɛ wɔnhyɛ nose mask mpo, wɔnhyɛ gloves na wɔde yɛ adwuma a ɛyɛ ana ɛɛya. Daakye nyina daakye nyina adwuma adwuma adwuma wɔ yɛn ho papaapa efi sɛ mehwɛ me nua bɛrima yi paa nsuo no a wɔsi ɛno ɛne ne samina nsuo a wɔde hohoro ne nsa no a eyi yareɛ no deɛ mm yɛanyɛ careful a bɔɔla no so koraa yɛbɛte no mɔɔ. Adwadifoɔ yɛ wɔ hɔ nyɛ very careful wɔ ba nso a wɔ nhyɛ nose mask bi enti assembly man ɛɛ ɔse ɛyi Abu Baba anaa sɛ Malam Baba yɛsrɛ no papaapa ɛne assembly ɛhyɛ aseɛ ɔse ɔhyɛ AMA ase a ahaa ɔhyɛ ɔmo ase by now deɛ I think sɛ ɛwɔ sɛ ɛɛ assemblies no ɛm sɛ yɛ adwen kɔɔ so. Badum TV adaworoma nti, Nana Yaw ama yɛahunu sɛ bɔɔla, baabi a yɛto bɔɔla gu wɔ dwa no mu no, ɛwɔ sɛ yɛnya Veronica bucket wɔ hɔ a nsuo gu mu. Samina nie, sɛ ɛbɛyɛ a caretaker no, deɛ ɔrehwɛ soɔ no, wɔwie biara wɔbɛtumi awɔhye ne nsa at least. Wobisa no yi, daakye hene, wobisa no sɛ ebia mframa hu anwea gu n'ani a, ɛdɛn a wante hɔ no ase papa, enti na ɛm sɛ ɔyi ano sɛ ɔnhuu bi da no, ɛdɛn a mframa Ebia na biribi atɔ w'ani. Adeɛ no nso, wo nsa ho ayɛ infected na wonim na adeɛ akɔ w'ani no, ebi bɛtumi anya wo. Enti sɛ anwea bi tɔ n'ani so na ɔreposa a, ɛhɔ no ara watransfer ɛ. Since a wo ne no kasaa yɛ yi, ɛɛ, maame bi bɛtuaa sika yi maa no yi, menhuu sɛ ɔde ayi bi ahohoro ne nsa. Wo deɛ, Kafra, maame no nni nkɔmmɔ kakra. Sɛsɛ na watu bɔɔla agu. Ɛ wo ba yɛ wo nhyɛ nose mask wo so wo nhyɛ gloves. Ɛ me wɔ bi na de ahyɛ me kotokuo. Ah! Wo de ahyɛ wo kotokuo mu. Ɛgya na wo nso wo aforo adeɛ yi wo de wo nsa na ɛsɔ mu aforo de akɔ soro. Ɛbi a obi wɔ yadeɛ yi ɔde ne nsa aforo ho akɔ soro. So wo ba yɛ sɛ wanya? Mm. Wo yadeɛ no wo nsoro? Oh, me soro, me soro, me soro. Me me me me hwɛ o nose mask no.

Yei. Agya, asɛ, asɛ yadeɛ yi aba yi, asɛ yɛnsuro. Dabi, dabi, dabi, dabi. Wonsuro wɔn? Oh, mesuro, mesuro. Ɔboa. Yee, Awurade. Okay, mɛda ase. Nti, Evia, eh, this is a typical situation. Ah, ɛno, wobɛpie mu wɔ ha a, wobɛhunu. Eh, ɛya. Ɛya. Papa, eh, nipa baako nso ɛna ɛsɛ ɛhwie ne bɔɔla no. Eh, nipa baako nso ɛhwie ne bɔɔla. Nti, Evia, the process, the process no koraa na Kyɛ sɛ ɛyɛ a tete no because ɔbɛsosɔ mu de aforo ansa na wahwie. Hmm. Daakye adwuma wɔ yɛn ho na last week yɛne doctor panin baako di nkɔmmɔ a wɔka sɛ ɛyɛ super spreaders. Meyɛ sure sɛ caretakers na wɔn wɔ bɔɔla no hɔ no mu nyinaa yɛ bia. Wɔn yɛ super spreaders. Ɛfiri sɛ sɛ bi wɔ ne so na ɛsiane sɛ ɛnna ne ho adie, ne ho ɔden na ne immune system ɛfight ma no nti, obi a ɔbɛba hɔ biara no ɔde bɛyɛ no. Hwɛ nose mask wei surgical one bi kura na ɔno wɔ kura o nti ɔno no ɔntumi nsi ɛna wafa ne nɔɔma ɛna ɔde ahyɛ ne pocket asa no wɔn na ɔyi suo no wɔ yi su wie a na wabobɔ na ɔde ahyɛ mu nti sɛ bi a wɔn obi aba into contact ebi wɔ ne mu a watete ntasuo no agu anim wɔ hɔ yi a papa wayi afiri mu yi a wɔde ahyɛ wɔ pocket a yɛbu sa wɔ wayi akyerɛ sɛ ampa wɔ nose mask yi a Wakɔsɔ bɔɔla kɛntɛn mu na wasan de asɔ mu yi. Sɛ nea nea nea kyɛ sɛ kyɛ sɛ wate koraa. Eh? Assemblies na ɛm sɛ adwuma wɔ yɛ ho papaapa, MMDCs. Yareɛ wei no, ɛyiyi nneɛma bebree pue. Ebi a ha no yɛadwene nkɔ ho. Wɔsa kyɛ sɛ kyɛ sɛ adwuma wɔ yɛ ho. Ai wei akoa wei kura no ɔno ɔhyɛ bɔɔl anim na ɔyɛ o nti no sɛ yato ayi disposable ayi no bi ato atwene a ee. Yeah. Na mpaboa bɛn na ɛhyɛ no ɔhyɛ Wellington boot yi bi anaa. Nti ah Wellington boot yi bi na ɔhyɛ ɛna ne nsa ho ne nsa ho da hɔ saa no ne nsa ho ɛna sɛ ɔyɛ adwuma no Nipa baako nsa baa ɔno so pɛ sɛ ɔhwɛ ne bɔɔla. Mekyerɛ sɛ ne nsa ho no nso wanhyɛ hand gloves no because ne nsa apira. Nti ɔno nso ɔkɔ through the same process ɛde ne nsa asɔ mu aforo. Daabi daabi daabi daabi ne nsa no ayɛ koro nti hand gloves no ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛtumi ahyɛ de ayɛ adwuma no. Nti maame yi a ɔno sɛsɛ aba abɛhwɛ ne bɔɔla yi, wahwɛ ne bɔɔla awie nti ɔwɔ sɛ ɔtua ka. Nti wɔbɛsɛ yi sika sa de ama no nti wakɔ process no yɛbaeɛ nipa bɛɛ sɛ ebia ten ɛna wɔn nyinaa ma kɔ through the same process nti through the same process no wasosɔ yi no mu ara de aforo ansa na waba abɛyi ne sika de ama no nti wei nso aba nti wɔn nso hwɛ ne bɔɔla saa na Ɛwɔ sɛ wo nso ɛyɛ dɛn atumi atua ka? Maame, eh, bra na me ne wo nni nkɔmmɔ kakra. Oh, God. Eh, eh, eh, anɔpa yi ɛte sɛn? Mm. Ɛte sɛn? Yii, hwɛ, hwɛ, yɛyi. Awo, oh, Awurade. Wonka sɛ, eh, ɛte sɛn? Yii, Awurade, hu yɛ mmɔbɔ. Wɔte paa, ne nose mask wɔ he? Okay.

Yɛbɛduu ha no, yɛhu sɛ Veronica bucket bia nni hɔ a nnipa a wɔyɛ adwuma ha wɔn nkɔ, wɔn wie a wɔde bɛhohoro wɔn nsa. Woyɛ assembly man, deɛ nti na wo supervise ma saa adeɛ yi kɔ so ha? Fine. Aha no, ngbɛ, ngbɛ, aha no, wɔn use Veronica bucket wɔ ha. Deɛ ɛwɔ anim hɔ no, Veronica bucket si hɔ a wɔn use. Veronica bucket no bebree wɔ dwo no mu. Ba man bɛ expect a me nim sɛ ɔno a ɔyɛ adwuma wɔ ha no nim sɛ ba wɔ me sɛ ɛyɛ sɛ ebi sia deɛ wɔ ano ɛwɔ yi me bisa wɔ asɛm wɔn na ɛfa wo nim deɛ ɔfa yɛ ɔno na ɔyɛ adwuma wɔ ɔno na ɔhwɛ ha so so me me me hu sɛ mu kasa nti na me di ka me di ka yɛ ntɛm bɛ bɛhwɛ no. Ah, mepɛ sɛ mente deɛ ɔreka nti na meba. The, the, the situation yɛ bɛ miti wɔ grounds no ɛyɛ eh, the process a nkurɔfoɔ fam ɛhwɛ mu bɔɔl agu nti waba nti ɔtakye staircase no mpo ansa na wakɔ soro akɔkɔhwɛ bɔɔla no nti sɛ nipa yi waba na sɛ wɔyɛ adwuma na sɛ ɔwɔ covid a ɔyɛ covid patient a ɔde ne nsa so wɔgyae some of the eh, mmoa no bi egu hɔ nti the next person ɔno nso bɛyi so adeɛ no ɔno nso bɛtete yɛ adeɛ yi nti anka ɔsɛ anka yɛde precaution bi to hɔ sɛ ɛnɛ nipa no ɛba kɔ na ɔbɛhwɛ no bɔra a ɛwɔ sɛ ɔde ka ahoro ne nsa nsa nti sɛ woyɛ assembly man na sɛ situation no kɔ so a wokura vaspɛ sɛ bia Aha yɛ baabi a yɛhwie bɔɔla yi. Na nka ɔwɔ sɛ ɔprovide yɛfrɛ no sɛ ɛ veronica bucket ɛne sanitizer ɛde ma wɔn a wɔn yɛ adwuma anaa. Yɛ aprovide bi wɔ ha ɛno na ɔka sɛ ɔho deɛ ɔfa yɛ no because ɔno na ɔyɛ adwuma wɔ ha yɛ provide ma wɔn a wɔn na yɛ sɛ wɔn use anytime wɔn fa wɔn fa nsongu ɔno na ɔyɛ adwuma wɔ ha adwuma no ɛdɔɔso nti mi kɔ rounds a na ma bɛ check sese mi ti nti na mi dwa ne ba yɛ no. Eh mate sɛ ɔmo interview no nti na me dwane baeɛ na me bisa no ɔse obia afa, wan na ɛfaeɛ ɔno na ɔhwɛ aso. Because yɛ baeɛ wɔ nhyɛ gloves one ɔse ne wɔ pira nti no gloves no wɔ ntome nhyɛ nti ɔno a ɔyɛ adwuma wɔ ha no ɔgye sika wɔ nkorɔfoɔ hɔ ɔma nkorɔfoɔ change ne adeɛ adeɛ so it is a form of spreading the disease sɛ nipa no ɔwɔ bi a it is a form of spreading it ahwɛ sɛ nea yɛyi bɔɔla yi nkorɔfoɔ mu nose mask Obi bɛ yusu, ɔbɛ gya ato bɔlɛ mu de aba. Ɔno na ɔwɔ sɛ ɔwura kɔntena no mu na ɔsiesie inside no nyinaa. Ɛnti sɛ saa nnoɔma yi wɔ mu a, ɛbɛ ma no anya yareɛ no bi anaa? By all means, adeɛ a ɔka no deɛ ɛyɛ saa, but ɔno no, ɔno na ɛyɛ sɛ ɔnbɔ ne ho ban because ɔno nso ɔyɛ worker, ɔyɛ sɔ mɛtro worker a wɔn de no ato ha. Nti by all means biribiara yɛ ama no biribiara logistic no biribiara yɛ ama no nneɛma a ɛyɛ sɛ ɔnfa yɛ adwuma no ɔno na ɔnyɛ ne adwuma yie nti sese sɛdeɛ ɛyɛ no sɛ ɔnyɛ n'adwuma yie a municipal no bɛ wɔn bɛyi no firi hɔ because municipal no na wɔn hwɛ a me so meyɛ caretaker me so ɛyɛ a mebɛhwɛ sɛ biribi akɔ so anaa. Enti daakye na sɛ ayi assembly ma adwuma no so sene no anaa ɛm sɛ ne area no mu so nti ɛma ɔntumi nhwɛ ne nyina enti na ebi a wɔrekɔ soɔ no a wɔnhuiɛ because sɛ yɛde Veronica Beckett abɛsi hɔ na ayera no yɛnhuiɛ na assembly ɛɛ assembly man nim ho hwee deɛ a na ɛne ɛyɛ ayɛ problem ba yɛhia Veronica Beckett no bi directly wɔ bɔɔla no ho ankasa nyɛ deɛ wowɔ dwam no mu ɛno nso assembly deɛ na wɔbɛ fight for sɛ bɛyɛ a wɔbɛnya fi sɛ yareɛ no Deɛ yɛrehunu wɔ ha no deɛ, sɛ yɛse yɛyɛ deɛ a, ɔnhwɛ yɛbɛte dodoɔ wɔ aha sei paa. Ɛyɛ me dɛ so sɛ moabɛhu. Mobɛhu yɛ no, ɔbɛsrete ne ho. Ɛhɛn, adwuma no biribiara seesei wahu sɛ, seesei yɛwɔ live. Yɛreka no obiara ahu yɛ sɛ yɛreka. So ɔno nso ɔbɛhu sɛ adeɛ a ɔyɛ no ɛnyɛ, ɛyɛ sɛ ɔndrɛse fine, ɔwɔ biribiara a ɛyɛ sɛ ɔyɛ. Mɛnuka bucket ɔse wɔafa no so. Ɛsɛ ɔnkɔ ɔnkɔ hwehwɛ sɛ ɔnhwehwɛ a mɛ provide bi ama no sanitizer ne biribiara mewɔ biribiara wɔ hɔ ɔbisa me a mɛ mɔ no ɛhɛn nti asɛm no ni. Ɛ ɛ nkɔyɛ sɛ ɔno nko ara but nipa hodoɔ a ɔmo ba ha bɛhwie Ebola no nso ɛsane sɛ ɔno nso so sɛ ɔwɔ bi a ɔbɛtumi a spreade. An deɛ deɛ ɔmo ba ha no deɛ ɔno na ɛne ɔne ɔmo yɛ adwuma nti ɔbɛtumi a provide vernucal bucket ma ɔmo because ɔno na ɔgyegye sika Ɛɛ, ɔno na ɔgyegye sika no. So once ɔgyegye sika no, ɛsɛ sɛ ɔhu sɛdeɛ ɔne wɔn bɛyɛ adwuma no. Ɛhɛn. Mekyerɛ sɛ Okay, daakye nti nnɛ eh, eh, fia ɛwɔ na sɛ kyerɛ sɛ na o- nɔpɛ deɛ o-provide wobɛpie ma mu no. ma lata dwom mu a Sɛ wamfa eh, amma baabi no baako a a, wɔto bɔɔlɛ gye no sɛ ɛno woba eh, ɔbɛsrɛ. different different places. Sɛ nni kwan sɛ ɔno abɔ twɛn ma wɔmmɛbisa ansa. Wonim quantity a wode ama no, ebia naawɔtwe baako deɛ ni, ɛɛ, nnɛkoa mmiɛnsa ni, nti ɛsɛ a wosɛ ɔno abɔ de ma no. Wɔnni hand sanitizer, ɔmfa bi mma no sesieɛ, yɛ ɔnni bi. Okay, eh, honorable, na na yɛ se ɛne a eh, wonim sɛ ɔyɛ adwuma wɔ ha yi eh, sanitizers ne adeadeɛ going forward no Sɛ ebi sɛ anka otwɛn koraa ma ne bebisa ansa na because you know sɛ ebia mede bottle baako ma na akyɛ within the space of ebia two weeks three weeks no na asa na wɔ sɛ ɔsa supply bio anaasɛ assembly no anya mmeki saa provision no. Daabi ɛno deɛ assembly no bɔɔla no koraa assembly no ɔnyɛ saa provisions biara ama bɔɔla no wɔn asa meyɛ assembly member wɔ ha no nti by all means ɛyɛ sɛ me nso menhwɛ ɛhɛn wɔn abɛyɛ wɔ dwo no mu. Assembly no wɔabɛhwɛ market no ama wɔn sɔm ɛɛ Veronica bucket ne sanitizers but bɔɔla no deɛ wɔnfa biribi amba ha yɛ. Okay wonim sɛ woyɛ assembly man of this area ɛnti under you pɛpɛɛpɛ no you supervise this guy to do the work ɛnso nnoɔma hodoɔ a wɔsɛ wɔtumi nya ɛde yɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ɔn spreadi disease no ɛfa no bɔɔla ne ne mu nsɛm no a, it is incumbent on you as an assemblyman to see sɛ saa nnoɔma wei nyinaa yɛyɛ anaa? Ɛno deɛ you are right, ɛno deɛ ampa. Ahaa, nti sɛ ɛ, saa nnoɔma wei nyina nni hɔ deɛ a, you can not blame him too much because wo na wonnya mprovideeɛ, anka wo provideeɛ a, ebia anka ɔbɛyi so. Mɛtumi a blame no. Why mɛ tumi a blame no ɔno so ɔyɛ adwuma wɔ hɔ ɔmo tua no wɔ hɔ direct nti biribi a ɔno so ɔde complain kɔ hɔ nti sɛ biribi ɛwɔ ha ato kyim a ɛsɛ ɔno so nka ɛnyɛ me nko ara ɔbɛtumi a complain ma me ɔbɛtumi a complain ama hɔ because ɔmo tua no wɔ hɔ direct ɔyɛ adwuma ɛwɔ municipal no. Mm. Ba ba wo nso so assembly no wokɔ hɔ a mo committee a wokasa wɔ hɔ nti the situation in your area no your electoral area you know it this is one of the situation Nti anka wo nso wobɛtumi aboa ma yɛ articulate the situation a ɛno nso wɔ ha on the floor of the assembly to be able to provide it ana. Ɛɛ ɔsɛ ɔmo abɛ sɛ ɔmo aba ma ɔmo aba market no mu ɔmo aba share market no mu ɔmo ama vernuka buckets no adwuma no deɛ ɔmo yɛ ba pandemic no wonim sɛ sese yɛ kora assembly no kora yɛ ntena ase yɛ ntan yɛ meet ɛɛ yɛ ayɛ meet akyɛ a yɛ bɛ tena ase anhwɛ way forward because of Seesei yɛasi yɛn rɛgyista. Yɛyɛ se assembly no ɔntena ase nti adwuma no nyɛ stable. Nti as an assemblyman going forward no deɛn na wobɛyɛ de ama no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa adeɛ yi ɛbɛfi mu? Seesei sɛdeɛ adeɛ no asi no ɛyɛ sɛ ɛyɛ sɛ biribiara yɛ fine. Sɛ mo nso moabɛhu, ebia next time mobɛba ha no mobɛhu sɛ biribiara asesa wɔ ha. So asɛm no no no? Okay. Eh, nti afia, na sɛ sɛ ɛna nɔpɛ deɛ eh, wode ba malata dwom a situation really on the ground no ɛna yɛhu no assemblyman sɛ ohun wɔ tv so ɛnɛ waba ɛde ne reactions aba deɛ no wobɛtumi ayɛ afa ho ɛna deɛ osusu sɛ ankoa sɛ the general assembly no so ɛtumi aprovide ba wobɛduru ha deɛ issues anaasɛ protocols ahodoɔ wɔ sɛ yɛ follow na yɛatumi atwe yɛn ho de firi yare covid ho no dodoɔ no wobɛpie mu wɔ ha ɛnyɛ adeɛ a yɛdi so wɔ ha se nnipa ahodoɔ bi nso wɔ dwom ɛma no ɛnyɛ ne nyinaa ɛnam nso ɔmo hyɛ yɛ face mask a yɛhyɛ bi ɛnti na ɛfi ha wobisa me na nɔpɛ yi a na kyɛ sɛ deɛ ɛsi wɔ ha no no Daakye hwee yɛn nan ase papaapa na mmom wo wie nso akyire no ɛne kayayefoɔ no bi nso ɛni nkɔmmɔ nhwɛ so wɔn wɔ Nose mask wɔn hyɛ, hand eh, sanitizer nso wɔn de redi dwuma no anaa? Na yɛnhwɛ ɛhɔ nom nso. Na eh, wobɛtumi nso awura edwa no mu na afei yɛahwɛ sɛ yɛne mmaa adwarifoɔ no mu bi nso ɛbɛtumi akasa nso a yɛbɛda ase papaapa. Daakye hene na yɛtie no ɛfiri Malata edwa no mu na yɛredi nkɔmmɔ ɛnnɛ no. Ɛɛ NCC mpaninfoɔ ne ekuo ahodoɔ bi ɛɛ aka wɔn ho abɔ mu a wɔn ɛɛba abɛkyerɛ yɛn ɛkwan ahodoɔ yi a ɛɛ yɛɛfa soɔ na yɛahyɛ yɛn nose mask no awie titiriw no PP yɛɛyɛ deɛ paa ɛno na yɛyi so ɛkwan bɛɛ na yɛto twene ɛho ɛɛ education wɔn de ɛɛba abɛma yɛn enti yɛwie a pampa so ɛbɛba na afei yɛasa akɔ hɔ nti na ɛnɛ yɛabɔ awura edwa no mu na Priscilla Norman nso kɔ mmɔnten so ne Ghanafoɔ bi nso akɔdi nkɔmmɔ de afa kwan a wɔn nso PPEs no anaa nose mask titiriw no wɔn yusu wie no wɔn nyusu bie mu no a sɛn na wɔn nso yi to twene fa. Yɛnkɔtie bi mmra. Ɛnɛ nkɔmmɔ a yɛredi no de fa ɔbaakofoɔ kwan a ɔfa so to ne nose mask no twe no, sɛ ɔyi so wie a anaa mpo no sɛ ɔhyɛ na sɛ ahoma no te. anaa ɛfitaa a, kwan bɛn na ɔfa so to twene? Me din de Priscilla Annaman. Ka me ho bere a me ne wo nkɔtwetwe nkɔmmɔ. Sɛ mehyɛ sɛ sɛnea ɛhyɛ me yi, sɛ mempɛ bio a, mede tu dustbin na matɔ foforo. But sɛ mepɛ sɛ mehyɛ bio de a, mesi hata na ɛwo a, na mayi na masan ahyɛ bio. Mede mede bɛhyɛ dustbin mu na matɔ foforo. Mɛfa na mede akɔto dustbin mu. Mede bɛhyɛ rubber mu na makyekyere mu. Mede dustbin baabi a dustbin si a, na meda ahyia mu. Mostly no meyɛ su no bɛyɛ two three days a any time a mekɔ fie biara mesi mesi wie a me disinfect no ɛne wei either eh, rubbing alcohol anaasɛ wei mewie a ba meyɛ su no two three days biara na meto twene ba mede to dustbin mu either sɛ mede to dustbin mu anaasɛ bi a Me hye me use tea roll a me de fra na ma hye that is how I dispose it all. Me use a me de to dice bi mu. Wo de to kwan ho anaa sɛ wo to twene saa a ɛnyɛ. Ebia even nsuo tɔ a na akɔ fa asɛm bebree ba na ayɛ pɔtɔɔ ohu sɛ ɛyɛ ntomago ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ rubber even rubber koraa mpo no wo ntumi nfa nto fam. Ɛwɔ sɛ wofa nto dust bin mu nti obia use a ne dea metumi hu bi wɔ abɔnten basaa basaa basaa basaa nti Ghanafoɔ mɛsrɛ sɛ obia ɔbɛ use ne dea biara no ɔnfa nto dust bin mu na ɛnfa asomdwoeɛ mbra. Okay me video no ɛnsɛe da because mewɔ bebree nti mekɔ fie a na mayi de ma take me taa yi na ma si me wie na ma mede ayɔ asa na mede ato so me de no ntii da nti ɛntii da. Ok me ankasa ne pɛsɛ ni deɛ me me ɛsɛe a like ɛyɛ fi a me wɔhye na masan asan hye ɛna gye ebi a ɛte ansa na me mɛtumi ato atwene ɛsɛ ɛtɔ fam a me mentumi nsa mfa ɛtɔ fam a mentumi nsa mfa because efi akum nti ɛsɛ meyɛ deɛ ɛsan tɔ foforɔ na mesan hye nose mask no deɛ sɛ Ɔn sɛ ne boɔ nyɛ den, ɛyɛ two cedis sɛ na yɛde bɔ yɛn ho ban. Ɛnti sɛ ne worehyɛ na ne nsa no te sei a, ɛwɔ sɛ wode to bɔɔla mu. Anaasɛ bi a ɛhyɛ me yi koraa no, bi a mereyɛ adeɛ na mayi ahyɛ me bottom anaa me serɛ so na ɛfiri tɔ fam a, ɛnni kwan sɛ mɛfa biom, mɛfa ato bɔɔla mu. Nti saa kwan no na me mefa so. Oh, memfa, memfa, ɛnneɛ mɛtry sɛ mɛpɛ bi atɔ. Sɛ ɛyɛ two cedis ne three cedis. Nya tɔ fam deɛ because fam hɔ menim deɛ ɛwɔ hɔ. Ɛna meyi so wie a me nfa ntu dɛm ɛna me nkyekyere tu baabia so me kyekyere a me retu bɔɔla mu prɛko pɛ sɛ akwadaa ntumi nkɔfa ana anom bibi ntumi nfa na asa akɔ kyenkyɛ yareɛ no bio ɛfiri tɔ a ɛno nti me nante a me kita mmienu na ɛbi firi tɔ fam me hu sɛ baabi ɛtɔ no ɛnyɛ sɛ me nfa a. Meyi baako no na mede ahyɛ na magya ɛno wɔ hɔ a. Sɛ mesa wie na mepɛ sɛ meto nkyene a, mɛtumi ayi ato ase na mato akyene. Ɛte a, metumi kita no aduru fie na mato akyene anaasɛ meduru baabi a bɔɔla wɔ a na mede atom. Meyi so wie a, mewɔhye na mahata mu wie a na mato so. Menam na ɛte na ɛtɔ fam deɛ a, memfa no bio. Well, eh, sɛ mehyɛ. Na mostly eno ɛyɛ a mehyɛ a mehoro bɛ mehoro mesi mekɔ anwummere bi a mekɔsua no na masi nti me use no bɛyɛ bi a eh, three or four days a na mede ahyɛ bɔlam ɛtɔ fam a ɛndeɛ me use biom na ɛsɛ mekɔtɔ foforɔ Enti Ghanafoɔ bi na Priscilla na ma ne wɔn nso akɔdi nkɔmmɔ no no deɛ ɔno mfa so ɛto no deɛ twene deɛ wɔresie ɛno ɛho nsɛm no no yɛbɛsa akɔ daakye hene hɔ biom na afei ɛɛ yɛne na wie ɛwɔ malata edwa no mu daakye hene wote me nka sɛ sɛ ɛhe na wogyina biom na adwadifoɔ no se dɛn ɛɛ ebi a sɛ mi ni wo kasa yi ɛɛ malata dwom ɛhɔ a ɛna mi da so gyina no ɛɛ beebi baako nso a wɔtu bɔɔl a egu ɛna yɛ so yaba bɛdu hɔ ɛnɛ anɔpɛ yi no na yɛbɛdu ha no ɛɛ yɛhunu sɛ assemblyman ama wɔde veronica bucket no aba abɛsi hɔ yɛba ɛna kyerɛ sɛ wɔn ahyɛ adwuma ase dada ɛsɛ ha no veronica bucket no esi ha ɛɛ akasɛ. yɛde ɛ efi ase mi ne wo kasa yi ɛ nkyɛn bia na yɛsɛ sɛ yɛde Veronica bucket no ɛbaeɛ na kyɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a mo yi so wɔ ha but deɛ mɛhunu ne sɛ even though sɛ yɛde Veronica bucket aba bɛsi asɛ mo yi so no ɛnyɛ adeɛ a ɔmo yi so because me baeɛ no ɛna awɔ sɛ assemblyman assemblyman no ɛkɔ bisa sɛ ɔmo nfa Veronica bucket ne mmra nipa a ɔmo wɔ ha no ɛ ɔmo ɛna akɔakɔyɛ sɛ asɛ Veronica bucket no wɔn mpɛ sɛ ɔbɛyi so ɛsɛn sɛ wohwɛ a Eh, ɛnyɛ adeɛ a nsuo wɔ mu yi. Eh, seminar wɔ ha, anka wɔ sɛ wɔn de wura wɔn nsa. Nti sɛ yɛde Veronica bucket no ba nnipa a wɔn wɔ ha no, ɛna nka wɔ sɛ wɔn hwɛ sɛ saa Veronica bucket yɛbɛsa nsuo egu mu ne yɛato ne de ayɛ adwuma na nka aboa. Nanso mebaeɛ na ayɛ sɛ nsuo biara nnim. Afei ɛna wɔkakɔ bu nsuo de aba bɛgu mu. Even though sɛ yɛ provide no, nnipa a wɔ ha no, they find it very difficult to use the thing. Yɛbaeɛ, aberanteɛ baako a Ɔno nso ɔyɛ adwuma wɔ ha. Ɛɛ, yɛpɛ sɛ yɛne no di nkɔmmɔ. Ɛya, na ɛte sɛn? Fa kyɛ yɛn. Na ɛɛ, woyɛɛ adwuma wɔ ha for how many months ni? Oh, mayɛ, mayɛ bɛyɛ sɛ one year ni. One year? Ayɛ sɛ akyɛ yie paa. Yɛhwɛ, adwuma a woyɛ yi, ɛnnɛ wohyɛ ɛɛ, yɛfrɛ no sɛn, face mask. Fine but wonhyɛ globes adɛn? Ɛɛ eh, me mewɔ globes wɔ mo globes wɔ baa mesi firi container no mu a na mayi. Ah, wosi firi container no mu a na wayi eh, globes. But me wa me ho sɛ wagye obi bɔla ɛde gum ɛde ama no nti wogye bɔla no in between sɛ wogye bɔla no na wonhyɛ globes no sɛ nipa yi ɔwɔ yadeɛ bi na sɛ ɔno anhyɛ globes na wo so ɔde ne nsa asɔ ne rɔba mu na wo so wagye no, wonnwen sɛ wobɛnya yareɛ bi? Mpakyɛw, ɛyɛ nɔkorɛ, ɛyɛ nɔkorɛ mmom sɛ mɛtumi anya bi. Nti adɛn nti na wonhyɛ wonhyɛ gloves? Mahu sɛ mehyɛ gloves, mehyɛ gloves but Me si hwe kuntina nti a me yi gu hɔnom. Ɛhɛn. Me si hwe kuntina ayɛ a wohyɛ gloves no a na heat aba gloves no nti wobɛhu sɛ nsuo aba wo nsa ho. Nti ɛno na ɛba saa yɛ sɛ wosi hwe kuntina na wohohoro wo nsa ansa na w'asen ahyɛ. Sɛ sɛ ɛno koraa deɛ anka ɛwɔ sɛ wohyɛ gloves no na anka wasan nsuo de agu gloves no mu instead of sɛ heat no because woyi woyi gloves no Wode agye obi adeɛ ɛde agu mu nti nipa no wɔ yadeɛ no bi a wɔde asan wo so wanya. Daakye hene mi ewu mu baabi a groves no wɔ ɔnsɛ yɛ groves no awɔ ne groves no wɔ yi. Nti sɛ wo groves no wɔ yi yɛhwɛ baabi a groves no wɔ no ma yɛhwɛ ne groves ɔsɛ ɔwɔ groves nti yɛhwɛ ne groves no wɔ safe container mi wɔ safe container no mu ɛnkyɛ. Nti eh. Ah, wantumi ankɔ. Ah, ɔnkɔ mmira no yɛ mmisa no because na ɔhyɛ container no mu sisi a ɛna ɔsi free container no. Nti na wohwɛ a na sɛ gloves ne deɛ ɔwɔ alright but ɔnyusu. Ah, wɔ free container because ɔsi free container no mu sɛ ebi anka anka ɔde bɛ hangi baabi na nka ɔsɛ wura mu ananka wafa. Na nso sɛ mu ne kɛ afei na ɔkɔ baabi a ɔda no. Akɔ akɔfa gloves no ɛde aba. na yɛ sɛ gloves no ɛnyɛ adeɛ a wɔhyɛ koraa ɛyɛ biribi a wɔ hɔ ɛyɛ biribi a wɔ hɔ adeɛ a wofiri container mu na woyiyi nti sɛ si a wayi efi na kodo dɛ gloves no wɛn ayira mesesa sa nneɛma no megya ti baabi no na sɛ na wohyɛ ɛberɛ na wɔ container mu nti ɛwɛn wɔn sɛ mesi firi adeɛ no na meyɛ sɛ mefa adeɛ baako na ɛm sɛ ɔbɛni wonyɛ sure sɛ yadeɛ ayɛ sɛ mu nsoro Oh dabi yɛsuro paa yɛsuro yaleɛ no because sɛdɛ sɛdɛ yaleɛ no yaleɛ no yɛ dɛn amanfoɔ aka ho asɛ yɛsuro ɛnyɛ sɛ yɛnsuro maame mbisa o yɛ provide wo gloves assembly no atɔ gloves ama wo ampakyɛ ahene no mo ma wo ɔmo ma me five ɔmo ma me five but ɔmo yɛ dɛ ɛ me so me wɔ nkɔla a me ne ɔmo ɛyɛ adwuma nti ɛsɛ me so me kyɛ bi ma ɔmo. nti wo kyɛ ma ɔmo aka baako na wo use o nti saa baako no ɛna wa use a for some time. ɛɛ o ɛna ɛna sɛsi a wɔn hu baabi ɛda asɛyi ayira. o dabi ɛnsɛ yɛ ɛnsɛ yɛ. Ɛna ɛsɛ sɛ wo hu baabi a ɛda yi because ma ebisa na wo se wo wɔ mu ɛna na wo yi so wo pie nti wo pie si sɛ na wo yi yɛ no wo de gu he. Baabi a me de gu yɛ no na ehu sɛ ɛyɛ a me me me tɛ de ayɛ adwuma no me kɔ ha na me ba ha me kɔ ha na me ba ɛno nti a ayɛ sɛ me hu baabi a me de ato no. Woyɛ sure sɛ wo yi so globes? Me yi so globes. Woyɛ sure paa? Me yi so a mɛka akyerɛ wo. na me wowura bɔɔl anim yi mahu sɛ wohyɛ mpɔboa alright wohyɛ nika wohyɛ top ɛsɛ wɔn nkurɔfoɔ face mask wɔn yi so menim sɛ ebi bɛsɛ ama wɔn de aba ha nti wohwɛ gu mu no ebi bɛtumi nfa wɔatumi abɔ bi atare wɔn nsa ho because atare a wohyɛ yɛ short nti ebi bɔ atare mu san mfifire tew wode wɔn nsa ɛfa wɔn anim ne adeade wonyɛ sure sɛ ɛbɛma wɔanya yadeɛ bi a wɔ sɛ anka wɔ sɛ yɛma wo atadeɛ yie na anka wohyɛ mm. Minim minim minim saa minim saa deɛ but wɔn sɛ ɛ saa ataade tenten no ɛno sei no sɛ wohyɛ saa ataade tenten no a ɛbɛ ɛbɛ ɛbɛboa wo baa. Ataade tenten no ɔba ma obi assembly na provide obi. Dakyɛ daabi. Yɛ ma obi. Dakyɛ daabi. Nti ɛyɛ wɔn ankasa working gear na wode yɛ adwuma no. Deɛ ne deɛ ne deɛ na asɛmbere no de maa wo sɛ wobɛyɛ adwuma wei afa yɛ? Wɔn maa me eh, mpaboa, wɔn maa me sofi, wɔn maa me sanitizer, ɛna wɔn maa me eh, eh, nose mask. Nti sɛ o sanitizer no ɛwɔ yen? Ɛwɔ hɔ. Ɛwɔ he? Kɔyi o sanitizer na na mi Adeɛ a ɛwɔ sɛ wɔde hyɛ wɔn Eh, na te hɔ. sɛ eh, wohwɛ situation on the ground a, eh, mpanyinfoɔ a wɔka bi a wɔn wɔdze Ɔba no ɔkɔ akɔyi aba nti ɔnyi ne sanitizer no mmra na yɛnhwɛ sɛnea ɛsi teɛ wɔ ha. Mebɛhuu no sɛsi a I just I just surprised. Ɛyɛ agɛ anytime anytime no ɔhyɛ ɔhyɛ gloves no hmm. but I'm surprised say. Woyɛ woyɛ hwan hwan woyɛ assembly man. No, me assembly na me assembly man nua. Bi asɛm bi maa ne nua. Nti me na me de no baa adwuma no. Ah, wo na wode krakye yi baa adwuma no. Yeah. Nti ɛnɛ me baa anɔpa yi. Deɛ me hunu sɛ Veronica Bucket yi ne nsia. Asɛm bi maa ne baa na ɔka sɛ ɔmo nkɔfa mmra. Na yɛ sɛ ɔmo nyusu wɔ ha. Oh, ɔmo ta yusu but aha na ɛlɔ kii no ɛlɔ kii wɔ abɔ ɛnu mi sɛ kii no ɔnfa mba yɛn ntɛm but de biara ɔmo de to hɔ de biara ɔmo yusu. Debia sɛ mewɔ ha nkoa deɛ debia but ɛnɛ mekyɛɛ kakra but me police station no wɔ akra odododiodio ɛno nti na mekyɛɛ me me card ni ɔno nti na mekyɛɛ no me ba yɛ no mu interview no po ɔhwɛ ne gloves no ɛyɛ me wanwan sɛ adɛn nti na ɔnhyɛ gloves no ɔyɛ adwuma saa sɛ ɔnyɛ yareɛ no ɔde bɛma yɛ yɛ nyinaa ɛde no na ɛyɛ adwuma bɛ gloves na mo provide ma no asɛ obi a wode no bɛ adwuma a ɔhwɛ no so no globes a wode ma no sɛ ɔmɛyɛ adwuma no for how long ɛna mo te sa globes no ma no oh. yɛ ta ma no five six six six five nti mo sesa ma ne sɛe na ɔsanitize a na ɔwɔ sɛ ɛsɛ a ɔta ɔta ɔta frɛ sɛ asɛ nti nti over the years a wɔyɛ adwuma for one year no How many times na mo asesa gloves no ama no? Oh da biara yɛ sesa every month. Every month biara mo sesa. Mm. Nti mo ma ne five gloves a e, ɔwɔ sɛ o use for one year. Yeah. Hello. Okay. Ah, nti eh, aberanteɛ no ɛde ɛde ɛde aba nti ne face mask ni ni a ah, kyɛ sɛ ɛde ama no ɛsɛ wo face mask ni but hand sanitizer no hand sanitizer no. Ɛno nso ayera. Ah, na o o ɛhwɛ ohun situation no sɛ hand sanitizer no ɛna ebi ni hɔ. Ah, yɛn fa ho nsi ha. Hand sanitizer ebi ni hɔ. Ɔmo maa mi bi wa ɛmi sɛ asan. Ah, ɛmi sɛ ɔnyɛ sure. Eti daakye ɔde yɛn fa ho nsi ha ɔho na ɛkɔ so ɔne ɔmo ni nkɔmɔ ɛɛ no yɛbɛsa aba ɔhɔ biem na ndu bere mu Na afei NCC foɔ no so baa ne yatoa so fi sɛ mesɛ adwuma no mesɛ sɛ ɛha koraa na problem no wɔ yɛama yɛni ankɔ ɛɛ bɔɔla bɔɔla side hɔ nom a yaso bɛyɛ hye papaapa nti ɛmesɛ maame Cecilia Abena Apaa ɛɛ maame anɔpa me bom mu ase ma wo adwuma no deɛ wo yɛ paa na ɛmesɛ aha no yɛni nkɔ hɔ nti kakyerɛ wɔ MMDCs no adwuma no wɔn so yɛ but ɛmesɛ wɔse yɛyɛ no more wɔn a yɛde ahyɛ wɔn nsa no nhyɛ da nyɛ ne yie nte saa Saa saa no yɛ sprɛde, wobɛkɔ market, wobɛduru fie na wode yareɛ no asi. Nti daakye fa yɛ si wɔ hɔ ma yɛn na yɛbɛsan aba wo nkyɛn bio mu no nnuru berɛ mu. Mate, eh, efia, na kyesɛ mede wo si ane sa. Eh, sɛ yɛ nyinaa yɛ bɔ dehuro ne yɛ bɔ mɔden sɛ COVID yɛ bɛtumi aboa ne yɛ yi ɛde afiri yɛ circles no, yɛ toto asrɛ mpanyinfoɔ ɔmo ka bi ɛwɔ muo a ɛdwuma yi ɛhyɛ wɔn nsa. Sɛ ɔno nso mmɔ mmɔden na nnipa a wɔafa wɔn sɛ wɔnyɛ adwuma ama wɔn no, akadeɛ a wɔse yɛde ma wɔn na wɔde yɛ adwuma no, ɔno nso ɔmpɛ saa akadeɛ no mfa mma wɔn na wɔmfa nyɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnnyina ha sɛ wɔyɛ adwuma sɛ ankorankorɛ na wɔmfa yadeɛ no nsprɛde nkɔ wɔn fie ahodoɔ mu. Yɛda ase papaapa Daakye Hene Nana Yaw no a yɛtee ne nka wɔ Malamata dwa no mu na wɔne obiara di nkɔmmɔ a kyerɛ sɛ nneɛma nhyɛ da nkɔ yie wɔ hɔ titiriw baabi a yɛto nwura no guo no. Enti yɛde no bɛsi ha na Isaac Anum Anyɔn, ne camera ma ɔne no yɛ adwuma, Isaac Donkor, ne yere Rita Ɔpɔn Donkor, ɛnɛ yɛ wo birthday, wowɔ ɔboase tutuka, nti happy birthday nkɔma wo Mrs Donkor, Nyame nhyira no ɔnyɛ wo kɛse, aha na ɛbrɛ mo akwan efisɛ me din ɛresie, na N'Asɛe Ampɔfoɔ gye nso ɛretoa so.